Закир, сәлам! Ничек хәлләрең? Әйбәт. Менә без ишеткән идек, син әле безнең кичә генә зур җиңү яулагансың спортта, шулай бит? Әйе. Без сине чын күңелебездән әлеге җиңүең белән тәбрик итәбез, Закир. Әйдә сөйләп кит әле безгә, син нинди спорт төры белән шөгыльләнәсең? Каратэ һәм йөзү белән. Каратэ һәм йөзү. Ә кичәге җиңүең кайсы спорт төреннән иде? Каратэда. Каратэда. Ә, нинди конкурста катнашып яуладың инде син бу җиңүне? Бәйгедәйме? Әйе. Син э, каратыда, димәк, көндәшеңне җиңеп, беренче урын яуладың, әйме? Әйе. Ә... Ике беренче урын, бер икенче урын. Димәк, син күп тапкырлар җиңеп, э, бер көн эчендә әллә ничә урын алып, әллә ничә җиңү яуладың, әйме? Әйе. Ә җиңүең өчен нәрсә бирделәр син сиңа? Медальләр бирделәр. Грамоталар. Медальләр тапшырдылар, әйме? Минем уйлавымча, Закир, инде синең мондый медальләрең өеңдә күптер, шулай бит? Әйе. Бу санаганың бармы? Бу ничәнчесе инде? Белмим, таныган юк. Санаганың юк. Менә мин сиңа бер эш бирәм, кайткач медальләреңне санарсың әле, яме? Яра. Күпме җыелды икән инде алар синең? Ә Закир, син безнең ничәнче сыйныфта укыйсың әле? Икенче бар. Икенче Б. Шундый кечкенә булуыңа карамастан, син шундый зур спорт төре белән шөгыльләнәсең, әйме? Ә ничә яшьтән шөгыльләнә башладың бу спорт төре белән? Каратэдән, каратэны җиде яшьтән. Каратэ җиде яшьтән? Йөзү алты яшьтән. Ой, молодец, бик кечкенәдән спорт белән шөгыльләнәсең син, димәк, шулай бит? Ә көненә ничә тапкыр каратэ белән шөгыльләнәсез? Көненә түгел, атнага. Алты тап, ой, каратэ белән ике тапкыр. Йөзү белән алты тапкыр. Йөзү белән алты тапкыр? Әйе. Димәк, син көненә, ой, атнасына алты тапкыр йөзүгә йөрисең, әйме? Әйе. Ә ничек җитешәсең? Укуга вакытың каламы соң синең? Әйе, кала. Әйдә безгә менә бер көндәлек режимыңа сөйләп үт әле, менә Закир иртән торгач нәрсә эшли? Ашар, ашарга барам. Аһа, ашыйсың. Иртәнге аш. Әйе. Җыенам да плаваниега китәм йөзүгә. Йөзүгә китәсе. Димәк, син иртәнге якта йөзүгә барасың, әйме? Әйе. Әйе, аннары? Аннары кайткач, өйгә шашлыйм. Әйе. Мәктәпкә барам, аннары кайткач, понедельник, среда, каратыга барам. Әһә. Каратэ белән шөгыльләнәсең? Кайткач, ашыйм да йоклыйм. Ашыйм да йоклыйсың, әйме? Димәк, синең вакытың да бик күп түгелдер инде шулай бит, шул спорт белән шөгыльләнеп, уку белән. Ә укуда син ничә елларга укыйсың? Ни дип билгеләр? Гел бишлегә генә укыйсыңмы? Әфәрин, булдырасың. Ә э, иң яраткан фәнең укуда нинди микән? Математика. Математика яратасың? Төгәл фән яратасың син димәк, әйме? Аһа. Тагын бармы берәр яраткан фәнең? Югый, мин яратканы шул. Яхшы, әфәрин булдырасың. Ә менә тагын карата турында сорап узасым килә, Закир. Сез анда бит инде э, ниндидер киемнәр киеп шөгыльләнәсез, шулай бит? Формагыз бар үзегезнең. Димәк, синең үзеңнең дә формаң бар, шулай бит? Ага, яхшы. Ә киләчәктә дә шушы спорт төре белән шөгыльләнергә исәбеңдә бармы? Нигә? Ә менә сайларга кушсалар, кайсы спорт төрен сайлар идең? Йөзүме, әллә инде каратеме? Белмим. Белмисеңме әле? Әле уйламадың, әйме? Ярар, әле синең вакытың күп. Мәктәпне укып чыккач, кайсын да булса сайларга туры килер, шулай бит? Әле бәлки икесен дә алып бара алырсың, шулай бит? Угу, яхшы. Э, тагын бер кат җиңүләрең белән котлыйбыз, Закир. Чын күңелебездән э, тагын да киләчәктә синең җиңүләрең булып торсын, яме? Укуыңда алдыңда бул, э, шулай ук спортта да.